Ah yaa rabbi yaa Allah yaa rabbi yaa Allah yaa rabbi guyyaa nagaa na godhi yaa rabbi guyyaa nagaa na godhi ah yaa rabbi si malee ga'uumi ah balaa dhabanaa balaa zabanaa tana silas ah yaa rabbi na baasi yaa rabbi yaa Allah Anis ergiin diya tunis ah anis guutii gattee amma tana eh bismillaahi oh oh oh dubbii ajaa'ibaati kamuu hin irraanfadhe

Bismillah. Bismillah. Yaa Rabbi gufuu nurraa qabi. Yaa Rabbi gufuu nurraa qabi. Bismillah. Eenyu moo? Seenaa seenaa. Seenaa.

Haajaa takkaaf. Yaa rabbi garaa tubbuma tana hin tuqin. Maa jette?
Eh? Ha- Maa jette?
Way fin dhufe.
Haa. Maali gaa? Hmm. Fuudha feete moo akkam? Laa laa laa.
Haa. Ganaa mii booyi. Ee gaawoo. Ganaa barnoota Hin xumurre.
hin eebbifamne bar. Haa? Hoggaa ati eebbifamte. Hmm. Sanillee sumatti hin eebbisala. Inshaallah.
Inshaallah. Rabbi haa godhu. Akkam bire?
Beekamaa gaa sun. Dubbaddu mee irra waan dhufteef. Eenya kana kaa ni beekta. Abbaan kiyyas naggada sanis xiqqoo ni kasaareen isaa. Xiqqoo gaa waan noolii waan raashinaa isin isinirraa yoo qabaatan jee liqii dhibbuma sadillee taatu.
Waanuma raashinaa dhibbuma sadillee taatu.
Mee dhugii dubbadhu. Dhugee haasee. Dhugee bar. Dhugdee?
Barraal. Bishaan kun maal inni beektaa? Gisee bishaan kan arge. Bishaanuma zamzamaa na fakkaata. Aboo rabbi si haa xaaru. Rabbi si haa xaaru. Rabbi si haa xaaru. Ani Egaa. deemee du'aa si godha. Akkasi haa eegaa. Hmm? Akkam jette? Laa beektaa silaan abbeetii hedduu waan nyaadde hedduu hojii nyaadde Bar gaa anillee rakkoo takkaan na jira. Rakkoo san gaafan be anaa sii dawwala bilbila keenaa kan. Barzaafii tiyya ta gama olii san gartee dhoggaa gurgur anumaa sii kannaati. Dhageessa waan takka hin yaadin. Yaada kana qabattee dhuftee mi naan gaattee mi nam takka bira hin dhaqin. Dhageessa abbaa adan biras hin dhaqin nam tokko hin gaafatin abbaan kee kabajama. Aan hoggaan barzaafii gama olii san na dhageessee mi hoggaan gurgure aanaa sii dawwala bilbila kee meeqa hoo Eh, hin asin- qabdu. asin naa barreessi fakkiin tunis olla jaarjiin irra fixxe gaa Dhiisi baqa harkoon qabu. Niin dhufa niin yaa dhufa. rabbiin irraa ofi Anuu niin dhufa dhiisi. Dhageessaa yaa ilma kiyya. Ati hoggaa hoolaan ganaa osoo natti hin himin hin dhufin. Maaliif jennaan waan akkanaa kana ture itti qophaa'eetu nan si eega. Dhageessee? Itti qophaa'eetu itti qophaa'ee.
Ha? Si gaafadheetu hin dhufa jechuudha. Ee la abu wallahi dhugumaan barattii biratti. Hayyee gaa abbaa taajuu erga jettaniifuu ganaa giseen haajaa akkanaa qabu isin dawwaleetiin isin beeksisa. Na'am na'am.
Rakkoon qabu?
Meesh hayyee taate taate taate ilma kiyya. Taate gaa ilma kiyya gaa gaa yeroo itti yaantu rabbi nagaa wal nu agarsiisu. Egaa rabbi si haa milkeessu. Rabbi si haa milkeessu. Alhamdulillah yaa rabbi gaa. Haa baasta. Nin deema baqa. Ni deemta? Eh.
Ni deemta ree?

Ilma nama tokkoofif qabe Rabbiin guyyaa qiyaamah isaafif qabaa jee obboleeyyan islaama kun jechuun namotan garii jira harka qalleeyyi yoo ka fudhanu taate nama osoo barnoota jiruu sababa waa dhabuutiin sababa maallaqa dhabuutiin sababa dinagdee adda addaa dhabuutiin islaami qaraatii barnoota silaa barasuu jiran san irraa ka if duuba deebi'en hedduu jira jechuu kun maali Nuti waan qabnuu cinaa dhaabbatu waan qabnu dhooysinee achi kaachuu osoo hin taane waan qabnu cinaa dhaabbachuudha jechuudha. Kun maal alaamaan nama mu'minaa alaamaan nama muslimaa waan qabu irraa obboleessaaf yookaahu ilmaan obboleeyyaniitiif hiruutu obbolummaa islaamaa nu jidduutti hore jechuudha. Kanaaf obboleeyyan islaamaa hundi keenyaahu rabbi ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam ana wakaafilu yatiimi kahaateeni jedhe. Akka quba lamaan kanaati je, namni anaa fi namni yatiimaa fi qabe jannata keessatti hangana wal irraa jirraa je. Kanaaf obboleeyyan islaamaa hundi keessanuu bakka jirtanii wantoota kheyriidhaa kan akka ammaan tana diraamaadhaan gochaan isin garsiifne kana akka irratti hirmaattanii nama kan baratu irraa qabu akka barnoota isaa galmaan geessan asumaan dhaabsee dabarsina kanaafuu diraamaan kun yookaan viidiyoon kun yoo keessanitti tolu taale sheer godhaan isiniin jaa haadaa wallaahu a'laa wa'alam assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu